I come back mi jari maxaka ndhawu to ku hambanahambana vito ra mina hi mina mandla le gere gingirikani wa ka maxava ni ta ka n'wina kusuka ka mahonisi hi le masin'wini ri nga kona ku na swifaki ni dya xinghwimbi so wanna make my top four best xitsonga album leti nga khoma easter ene swi ta ku hinkwenu mi ti languterile mi swi vonile ku humesiwe ti-album ta ta njhani ka xitsonga um ku sungule mm, is it west migimini ta humesa ne ivi then ku ta mambawulela then ku ta ku te mr post na psychology nge va humese xikan'we lava these four albums i nga ri tona ti nga ku trendeni hinkwato ka nkarhi wa sweswiwani um hey i mani a nga hlula hi easter guys ni byele lahansi mi ni ta before ngopfu namuntlha okay ni caku nyela swi na mhaka mara mo ni mi byela ntiyiso hi ku ya hi mehe ti-album leti ti nga hisa swi lava ni rhanga ni teka ni dya xingwimbhinyana maybe ni kuma energy oh! yeah this one is a tough episode xingwimbhi xi na ti-proteins guys mi kuma swakudya swa kahle swa miri mi wisa ti-k f c na tikota guys ex va ta vanhu va le joni va hluva leswa hi ku vuyeni makaya vutekholwa joni okay jokes aside um musikeni ni hava swilo swo leswo ni nga ta vulavula ku fana na president o ta president kha vulavula yi humese swilo swin'wana la ko ta a la fika laha ni okay mi nga yi byeli guys phe president i chomi ya ya bot majuli bot majuli loko swi ta yi findla yi ni bifa na yona so a ni la ku bifiwa mina lawa guys loko ma ha ri munhu lontshwa la ka nkanelo wa gingirikani kombela mi subscribe mi ku hit subscribe mi tlhela mi ku notification bell ku loko hi endla cho ta hina mi nga titimeli mi nga saleli ndzhaku so who won Easter i mani a nga hlula eka paseka ka ti-album ta xitsonga leti nga huma xitsonga traditional music we looking at that lava van'wani va nga humesa va henisile eyi lava va le ka category ya vona hi nge va compare na because we are doing a comparison kind of show ne it, will, it wouldn't be fair to put those guys you know a swi nga ta famba kahle va ri va mhani va va henisiya ah, va tele va nga va nga humesa you know eh, ah, genre leyiwa hi la ku languta ka xigaza sweswona na swi twa ku mi mi la ku twa ku ni ta ku yini mo ni- mo ni tla tihlolo ta mina okay maybe mo ni vulavula hi album yin'we hi yin'we ne yo sungula a vula ni hi west mgimeti west mgimeti u humese album yo saseka swinene ni tshemba ku na vanhu vo tala van'wana maybe lava va nga n'wi tivi west Mige- mgimeti mara after loko a humese nghoma liya i mean album liya ya yena leyi ku nga na baby shower a nga feature na Mansan Glen voice ya kahle swinene ku ve ku va ku ri na hit that song was trending on TikTok Facebook ka ti-WhatsApp mi swi voni status swi kha swi humelela so ni nga ku i album leyi nga ku phikizaneni na yona then loko hi languta mm, se i album leyi nga i album ya le xitarateni leswaku vanhu va yi rhandza laha switarateni so wa swi twisisa ngopfungopfu loko u kuma because loko u languta hit ku na hit laya loko hi languta baby shower so it's a very good song so west mcmate u tirhile laya then loko hi ta ka mm, mambawulela that one is a genius kind of an album it's more underground you know loko a hi ri ka hip hop a hi ta ku it's more underground it's more matured yi rhandza ngopfu ku laya i album yo laya doesn't have, really have a lot of hits in it ku ko va na risimu rin'we leri ni twaku ri ni belini ni swi vuri ni kankanelo ya gingirikani if you check my analysis ka yona ni te risimu lela ra um dlaya nyoka dya ni bele le dya dlaya nyoka dyi endliwe kahle ku ve na combination ya kahle matirhiselo ya marito laya it's beautiful uh mi nga chavi mapapa ma ma nghene mapapeni dyambu ri nghene mapapeni kuze ko ku va na xinyaminyana mara ma ta huma ku ba moya yana la giyana maveleni um mi rini kambe nghoma leya beni mangani emaveleni milungu phaa you know mi rini kambe nghoma leya gasi ni tsundzuxe le hansi mara swi ta baka loko hi teka album ya Who, who, who else released an album? Is it Mambaulele? Ne? Yeah, it's more matured. It's, it's not for the streets, you know. It's, it's for the matured. Iya vanhu lava va va lava ku kutwa timeseji uh, vanhu lava lava kutwa ngulumelo wa vunanga loko i twa mixing um loko ku twa mastering ku chaya swichayachayana leswi nga kona laha ndzeni ti ti-melodies leti ti nga tirhisiwa we know ku ri um mambalelo is not very strong vocally um so those are the swikhedzakhedzani leswi ni nga ta ku ni ta va ni kha ni swi tirhisa loko kha ni ni ni hlela ti-album letiwani then ku nghena mr post you know mr post na psychology nga ri va humese hi siku rin'we kumbexana almost the same similar dates kahle kahle so a hi vulavuleni hi psychology first uh, psychology i munhu loyi a ku ri khale a nga ri ku humeseni ka ti-album ni tshemba ku a ku ri na torha la xigazeni um swi vule mambawulo ya ku hanta mi hlatisa makondlo mara i nga ri i psychology yi nga fa di hlatisa vanhu makondlo and again loko ni langute album ya psychology ni tlhela ni tlhela ni languta na album ya mambawulele i swilo leswi swi ku swi ku byela kahle ku ka team xirimani kahle kahle a ku na nghwazi leyi nga ta ku he is the main act ka ka xirimani as long as you are at team xirimani swilo loko vanhu vanhu va tiyimiseri va ta tirha swi huma kahle so ku hava munhu la nga ta ku fika ku byela ku yena boso ka team xirimani whatever artist leyi humaka lani loko swi swi swekuni swa nandziha ende swa ba. that's why album ya mambawulele yi prova swona ku ri a swi bohi ngopfu ku yi kota ku yimbelela ku va yi kota ku va a good musician ka team xirimani so well done there so psychology ya u tirhini it's, it's, a, it's an album for the streets you know vanhu va rhandza ti-themes leti ti nga layani bulubezu um uh, eh, va ri yini kambe lera rin'wana Eh, va ri leri leri rhandziwaka ngopfu mani germany germany you know we know repetition is characteristics leyi rhandziwaka ngopfu ka music wa xiafrika so i va a swi tirhisa ngopfu kwalaho because there's not really much of a message you know vanhu vo rhandza ku it's a good jamming song you can dance to it you can sing along repeating the same thing

Uh, Maraka Lewan album, I feel like Mr. Post went back and said, you know what, let me make music for my fans, me deliver for my own fans. And I feel like he did well. He did great. Um, so u tirhile Mr. Post loko hina n'wi ta ka swilo sweswo. So ni ta n'wi ta tiri foto helerile ne ku xota yin'wana mi ta ni byela handle it's just unfortunate ku ku hava album leyi nga duma leyi nga ku trendeni laha handle ku ri album ya munhu wa xisati leyi nga huma hi easter leyi mi ni yi tivaka so who won easter i mani a nga hlula aka easter ya hina guys we love to win okay mo sungula hi number number four ni ta sungula hi munhu a nga khoma number four ku ya hi mehe lewa ya tika okay

a ku na a ku vangi na a song leri nga fika ri trendaka makete and i know why it happened like that and it's a it's a it's a weakness leyi nga kona ka team xirimani ku ti-album ta ka team xirimani ta pfalana so mambawulele va n'wi pfarile u humese one week the following week na germany germany all of a sudden so vanhu va cinca mode wa swi twisisa so it's not his fault so i would say mambawulele is number four based on the fact that a ku na hit leyi ni nga vona yi ri ku trendeni handle ka leswi mina ni nga tsakela swona swa swa dlanyoka for me that was the best eh, song ka ka ka the album mara i se ivi album leyi nga wupfa album ya mabawulela yi wupfe ngopfu mara yi khome na va four ha twana na musi mani twanyana number three

His third ka ta pambe ti nga huma hi ku ya hi mehe number three is, is west mcmit hi nga hi nga hi loko hi vulavula hi loko yingisela album leyi hinkwayo ya ba guys ko va ku vhele vanhu vo tala va tolovele sound ya le pitori you know sound ya le ka b m q sweswi ku na mr pos you know so it's confusing loko ku ta ti-sound leta ta va xindendefo la tlhelo lawani because ka west mgimet ku na va xindendefo lani na va watwatwadi ku na va mavusana laha so number three is west mcmedi because of baby shower otherwise maybe a ta va a ri hansi mara because of baby shower that song trended and ra ha ri ku trendeni so risimu leri a fike ri phusha album swinene well done to west mcmedi and then number two yo guys mi ni karhele guys can I take can I ni kombela ku ya ba mati ni ta ti tsakamisela la ni nga kona ni ku la ni nga kona mali la ni nga kona la ni nga kona okay a tshikeni swo huwa mandla be serious okay let me be serious okay guys let me be serious number two

a ni mchavi kweli wena mweke wacheni kwalana natlanga guys um psychology corner number two ke ane you know he worked very hard it's been long a nga a nga a nga ri ku endle ka music mara is back you know and then people love his album mara ni compare ka ti-album leti nga huma in terms of uh, the love

mgungundii ne guys ni be okay monna mnyangatso because after mnyangatso kwaya psychology we done but i was still saying kuri you know

Loko ni languta album ya Benny ya ha ri ku ku ku tikiseleni hi Easter yaleyiwani. So a ni voni album leyi nga ta ni nga ta ku yi be ku tlula album ya Benny ya le ya December. And then munhu loyi a nga ku lwisana na Benny a nga ku succeed-eni right now, I feel like he is you know he is going toe to toe with him is Mister Post. So. based on that and the fact that na ti-fans to tala ti nga ku n'wi phuxeni as well loko cheka facebook madlokwana dle ku trendeni dambava vekhegula diba ku dlaya this is we can talk about mastering voice all those things mara creativity leyi nga laha ka mr post yi le henhla guys so ka compared to ka ka ti-album leti nga huma hi easter so good friday leyiwani mini ni ka miss the post without a doubt because look if you, you are able to go toe to toe with ben mahingani and then loko u tlhe yingisela easter i tlhe i twa um ben mahingani's album leyi nga huma hi december ya ha ri ku beni hi easter swi lava ku munhu loyi a nga a nga a nga ku you know pixen na beni hi yena have he has to be number one hi yena a faneleke a va henhla I mean let's be honest guys Mr Post a swi nga expectiwanga ku a nga humesa album ya so ya quality ya so hi ku ya hi standard xa yena susani swe le ka TS msusa ku ri ku na ndhambi ku na trouble leyikulu that's another ball game leswiwani Mr Post is a big improvement ka album leyi a nga humesa hi December so for me I'll give this Easter to Mr Post and he's achieving that and a dyi hansi phela vo tala loko va loko byi suka ka ts a va ku dya wa hansi dya ta vhete byi nga ha twali dya ha ri ku twaleni mr post number one it has to be mr post with no doubt i know in terms of quality is compromised but this song writing uh, i mean madisimu lama va ri ni lovu ya me ni fambo manesi ya madloko dyi ba ku dlaya

Mister Post hi yona nghwazi ya Easter legere hi mina na swi tiva ku na ku ka katluriweni laha hansi ni ya ku chuveleriweni to va va va famba Mister Post hi ku byerini hi vule khale ku FM guys salute legere hi mina ni kha ni ku ekes doors vekela mavonelo ya wena i mavonelo ya wena lamawani ma mina na mina. na n'wina mi na mavonelo ya n'wina so a hi khomisaneni kahle laha hansi mi nga ni chingeli ngopfu mi nga ni lumi ngopfu salute eka sdors mi nga titimeli mi nga titimeli